ṭha dal hleihnih. Mathai thawngṭha dal hleihnih cang sawm thum le cang nga in cang sawm thum le cang sarih tiang kha ka rel lai ka nolh ṭhan lai Mathai thawngṭha dal hleihnih cang sawm thum le cang nga in cang sawm thum le cang sarih Miṭha nih cun thilṭha aa khonmi chung khan thilṭha a chuah hna i miṭhalo nih cun thilṭhalo aa khonmi chung khan thilṭhalo a chuah hna. Hihi kan chimh hna, nan ka in a chuakmi bia, ruah setsai loin nan chimmi bia vialte kha zeicahdah khate khan ka rak chim tia baceih ni ah cun nan ti hau te lai zeicahtiah nanmah bia lila in nan luatnak a si lai i nanmah bia lila in sualphawt nan si lai tiah a ti cathiang kan relmi bawipa nih a thar in thluachuahnak kan pek piak ko seh Tunai kan van relmi ah khan cang sawm thum le cang siri nak ah timi cu zeica tiah a ti nanmah bia lila in nan luatnak a si lai i nanmah bia lila in sualphawt nan si lai tiah a ti tuzan ah kan thawngṭha tlangtar ah ka duhmi cu Miṭha maw kan si? Miṭhalo dah kan si? Miṭha maw kan si? Miṭhalo dah kan si? timi kha tuzan ah Pathian bia kan chimphuannak in pakhat le pakhat kha i hlat hna u si tiah Jesuh min kan sawm hna. a timi cu mi ṭha nih cun a ti thil ṭha aa khonmi chung khan thil ṭha a chuah hna i mi ṭhalo nih cun thil ṭhalo aa khonmi chung khan thil ṭhalo a chuah hna ti cathiang nih timi cu na ka in na chimmi cu na lungthin i a khatmi kha pei na ka in na chim cu tiah ti Cucaah miṭha maw kan si, miṭhalo dah kan si? Kanmah bia lila in kan luatnak si lai i kanmah bia lila in sualphawt kan si lai. Cucaah biahalnak ummi cu harnak kan ton tikah zeitindah bia kan chim? Harnak kan ton tikah kan hmurka in zei bia dah kan chuahter? ah zei ruang ah dah hi bantuk harnak ngelcel hi Bawipa nih keimah cungah tlunter tiah maw kan chim a si lo ah Bawipa hi harnak chung zongah nangmah nih na ka umpi caah kai lawm tiah dah kan chim. Job kong kha van ruat hmanh u sih. Job tuanbia kha aho paoh nih kan theih dihmi si. Job cu Baibal nih miding a si tiah a ti. Job cu Baibal nih biding a si, Pathian a ṭihmi pa a si tiah a ti. Job cu a ngeihmi vialte kha nikhat bak ah Satan nih a lakpiak dih. Kha vialte a ngeihmi vialte kha Satan nih nikhat bak ah a lakpiak dih. A fale pahra an thi. Khattelei kan chim seh cun Satan nih a tuk. Kha vialte harnak job cungah a tlungmi kha Bawipa nih a onhmi si ko. Khattelei ka chim si ahcun Bawipa nih a hngalhpimi si. nihin ah nulepa vialte hna harnak kan ton zongah Bawipa nih a kan hngalhpi ti kan hngalh ko ahcun lungdongh ding a um lo. Amen. Harnak na tonmi ahhin Bawipa nih an kaltak lo. Bawipa nih an hngalhpimi kha thluachuah a si cang. Na zaw maw? Bawipa nih an hngalhpi. Cucaah damnak pek ta loin an kaltak la lo. Lungrethei le vansa au in um maw? Bawipa nih an hngalhpi photphot ko ahcun Bawipa nih hnangamnak le daihnak pek ta lo in an kaltak lai lo. Na sia fak tuk maw? Motor bill in man pek dingah na rea thei tuk maw? Bawipa nih na tonmi ka an hngalhpi ko ahcun Bawipa nih thluachuah pek ta lo in an kaltak lai lo. A biapimi cu kan tonmi harnak in Bawipa nih a kan hngalhpi maw ti biapi deuh. Cucaah cun pei siangpahrang David nih a thuk bikmi muihnak horkuang chungah kal hmanh ning law Bawipa zeihmanh ka ṭih lai lo zeicahtiah nangmah nih nak ka umpi a ti. khattelei kan chim si ahcun bawipa nangmah he ka si cah zeihmanh ka ṭih lai lo ti ka si cucaah job cu nikhat ah a ngeihmi vialte kha Satan nih a lakpiak dih a fale pahra an thi cu lawng hmanh si loin Job cu a pum kha hma in a khat dih cikcak cucaah cun a nupi nu nih Job, na Pathian hi na hlaw la lo maw? Na Pathian nih an zohkhat naisai ṭung lo tiah ti ruahnak a cheuh. Job cu a nupi nu nih ruahnak a cheuh. Cu ruahnak a cheuhmi cu na Pathian ka hlaw law nangmah zong hi thi law ko ti. Nangmah zong hi thi law law ko tiah Job cu a nupi nu nih ruahnak a cheuh. Tuzan ah biahalnak ummi cu nangmah le keimah hi Job dirhmun phan ve usih law zeitindah bia kan chim hnga? Zeitindah kan dirhmun i zeitindah kan lehning a si hnga? Nihin ni ah hin Job tluk in cun harnak cu kan tong rih lai lo tiah ka zumh. harnak kan rak ton tikah khin kan nakin harnak a rak tong deuhmi hi an rak tam tuk Baibal ah. Job dirmun aan dir ve usih law zeitindah kan leh hnga? A nupi nu nih le ruahnak a cheuhmi cu na Pathian ka hlawh, na Pathian ka chiatserh, na Pathian ka vawlpam cang law nangmah zong kha thi law law ko a ti. Job nih zeitindah a leh? A timi cu a nupi kha Job nih tihin a leh. Zei ruangah dah mihrut bantuk bia na chim? Zei ruangah dah mihrut bantukin bia na chim? Pathian kut in thil a ṭhami zong kan hmuh awk si lo maw a ṭha lomi zong kan hmuh awk a si lo maw Pathian kut in hin a ṭhami lawng ma hmuh dingah nei ruahchan a ṭha lomi zong hi kan hmuh ding si ko lo maw amen zeidawn a ṭhami pi lawng hi kan i ruahchan tawn Job nih a nupi kha le bawipa kut in a ṭhami zong kan hmuh awk si ko e a ṭha lomi zong kan hmuh awk si ko ti Job nih ei thawh ri a timi cu Bawipa nih a ka pek i Bawipa nih a lak ṭhan Bawipa min cu thangṭhat si ko seh ti kan Pathian min thangṭhat si ko seh zei ruangah tak lawng in kan chuak tak lawng kan kir ṭhan lai Bawipa nih a ka pek Bawipa nih a lak ṭhan Bawipa min cu thangṭhat si ko seh ti khat tluk in harsatnak a tong a pum hma in a khat dih nan Bawipa cu sunparnak a pek ṭhiamṭhiam kan pathian min thangṭhat si ko seh khat tluk in harsatnak a tong nain a nungmi pathian cu sunparnak a pek ṭhiamṭhiam nang le kei te hi bantuk dir hmanh ah dir ve usih law bawipa sunparnak kan pe ve kho hnga maw cucaah cun pei thawngṭha ka chim tonmi cu kan zawt manan bawipa kaa lawm tuk tiah kan ti ding si ko zei ruangah a kan damter lai Cucaah Job nih nupi kha a timi cu ziah mihrut bantukin bia na chim zei ruangah dah mihrut bantukin bia na chim ti cucaah nihin ah hin kan hmurka hin zei bantuk bia dah a chuak tawn mihrut bantuk bia kan chim sual maw Bible nih ti Na chimmi bia kha Bawipa nih biapi tuk ah ruah ti. Nan chimmi kha ka theih a ti. Nan chim ning ting ka tuah lai ti. Cucu number hlei lia khan Bawipa nih a chim. Ka vain kau lai. Nambar hleili, caang kul le caang riatnak. Nambar hleili, caang kul le caang riatnak. Annih sinah hi bangin va chim tuah. Bawipa nih ka nun bangin keimah theih hngan i nan chimmi cu nan cungah ka tuah lai. Kha Pathian bia si. Annih sinah hi bangin va chim tuah. Bawipa nih ka nun bangin keimah theih ngan i nan chimmi cu nan cungah ka tuah lai tiah ti. Cucah cun zeitluk in thla bia kan chim hlan ah kan i ralrin a herh. Bia kan chim tikah zeitluk in dah kan i ralrin a herh. Bawipa nih a ngaih. Bawipa nih a theih i nan chim bantuk tein nan cungah ka tuah lai tiah a ti. Cucah Galati dal ruk cang sarihnak a timi cu mi nih a tuhmi cu a zun ko lai. Mi nih a tuhmi cu a zun ko lai tiah a ti. Kan tuhmi cu kan zun a hau ko. Biaṭhalo na chim ahcun na chim bantuk tein na zun a hau ko. Minung tampi cu kan tuh lomi hi zun ding ah kan i ruahchan. Zeiruang dah apple kung na tuh komi pi kha orange kung zun ding in cun nei ruahchan. Apple kung na tuh ahcun apple thei ei ding kha nei ruahchan ding si. Apple kung na tuah cu apple thei tlai ding kha nei ruahchan ding si. Nenah minung tampi cu ca lo kan tuhmi phundang kan zun duhmi phundang cucaah cun na tuhmi bak na zun lai na tuh lomi na zun hrimhrim la lo cucaah phungthluk bia cungah nan hmurka thei tlai cun nan ei a herh lai tiah ti nan hmurka thei tlai cun nan ei a herh lai Cucaah tuzan rami vialte hna kan hmurka in zei bantuk bia dah kan chim ti cu a ho cio kan siah kan i ralrin a herh. Zeicahtiah Bawipa Jesuh nih nanmah bia lila in nan luatnak a si lai i nanmah bia lila in sualphawt nan si ko lai. thlacamnak tlang kan um ah khin minung tampi an ra le kai thleng kho bal la lo atimi kai thleng kho la lo zu cu ka kal tak kho bal la lo tiah a chim pengmi hi an kal tak kho ta tak lo thlacamnak tlang ah cu an ding lo nain thlacamnak tlang in an chuah hnu ahcun an ding ṭhiamṭhiam Kai kheng kho bal la lo. Hi chungin cu ka luat kho bal la lo tiah na chim chung paohpaoh cu na luat la lo. Nan zumhnak in Bawipa nih a ka thlen lai. Bawipa nih a ka luatter lai timi zumhnak na phuan tu ahcun a rau la lo. Na luat hrimhrim lai. Nei thleng hrimhrim lai. Cucaah zumhnak in a nungmi Pathian bia hi phuang hna usih tiah Jesuh min kan sawm hna. Cucaah kannih teh harnak kan ton tikah zei bia dah kan chim tawn? Mi ṭha nih cun a thinlung chungin thil ṭha ai khonmi kha a chuah hna i mi ṭhalo nih cun a thinlung chungin thil ṭhalo ai khonmi kha a chuah hna tiah a ti. Cucah tuzan ah miṭhao kan si, miṭhalo dah kan si, Pathian bian i hlat hna usih tiah Jesuh min kan sawm. Mi nun zoh caan si ti lo, mi nun hlat caan si ti lo, kanmah le kanmah hi Pathian bian i hlat caan si. Zeitik hmanh ah mi he vei tahchunh hlah, mi he nei tahchunh ahcun zeitik hmanh thlarau ram na ṭhang kho la lo. Zei ruangah minung cu ahohmanh nih mah le mah ṭhat lonak ai hmu khomi kan si lo. Mah le mah i ai dawh lomi hmanh ai dawh tuk ai hmumi kan si. Keimah hmanh nih keimah cang in cun ai dawh ngai kai hmu cu mu. Keimah le keimah hmanh hi dawkaw mitṭha ngai pungsan in kai hmuh ko cu. Pathian hmai ka li chim awk a ṭha lo. Ka chim duhmi cu kanmah le kanmah hi a ṭha tuk in kan i hmu. a dingfal tuk in kan i mu cu ruang cun pei mi kan ngeih thiam khawh lo khi zei ruang dah mi ngeih thiam kan i harh tu kanmah le kanmah kha a dingmi dirhmun ah kan i chiah ca mi kan ngai thiam kho lo a palhmi dirhmun ah i chiam ah mi na ngeih thiam khawh la kei zong ka palh ve ko na ti la le ol tuk na ngeih thiam khawh la zei ruang ka hit tluk in mi ngeih thiam kan i harh kanmah le kanmah kha a dingfal tuk ah kan i chia miding tuk miṭha tuk sualnak a tuah bal lomi li a chim bal lomi bettelo a chim bal lomi kan i hmuh cah mi kan ngaithiam kho lo sinain Bible nih a ti vawlei cung mi vialte an sual dih ti cu ahcun kan i tel dih cucaah Pathian sunparnak kha an bau dih cio tiah a ti Vangping khua ruat hmanh. Kanmah le kanmah hi a ṭha tuk in ei hmumi kan si. Caan tampi cu kei cu Bawipa nih fa a ka pe rih lo, ka thei lo. Fa an neimi khi an fale kong an chim ah an i lawm kho taktak. Aw, ka hmuh khawhmi cu keimah zong ka va si te, ka va Bawipa nih fa a ka pek te tikah cu ka va si te ve ko lai. Zeiruangah an dawt tuk hna ca khan an caah an kong chim kha a thlum tuk. An fale ka anmah mit mua cu ai dawh bik le duh nung bik in an hmuh cio ko lai. Cucaah cun nu le pa hna zaangfah kan nawl hna. Mi he vei tahchunh hlah. Au he man vei tahchunh hlah. Mi he nei tahchunh ahcun nei tahchunmi minung nak cu na ṭha deuh kho men. Nei tahchunmi minung nak cu thla zong na cam deuh kho men. Nei tahchunmi minung nak cun Bible zong na rel deuh kho men. Cucah cun Pathian bia he tu ai tahchunmi sin hau si ti kha Jesuh min kan sawm hna. Na thinlung kha, na bia chim kha Pathian bia he ai kalh ma kalh lo timi kha i tahchunh peng na kaan a chuakmi bia hi pathian bia hi ai kalh maw pathian bia hi ai khat maw ti kha voi tahchunh peng ti kha tuzan ah Jesuh mi kan sawm hna kan bawipa Jesuh nih ralrinnak a kan pek. Kan Bawipa Jesuh nih ralrinnak a kan pek. A timi cu a herh lomi bia nan chimmi hmang in sualphawt nan si lai tiah ralrinnak a kan pek. Ka nuah rih la mu. Bawipa Jesuh nih tuzan ralrinnak a kan pek. Cu ralrinnak a kan pekmi cu zeidah a si ti si ahcun a herh lomi nan chimmi bia hmang in sualphawt nan si lai tiah a ti. A si tuk. A si tuk. Lailei ah mu kanmah kan chung i kan tonmi si cah ka chim la mu ka nu ṭa hi a thi tang hra a phi maw tang kua dek thantlang ah khin a rak kai le a thi selen ah a tlung le a rak thi le a thih ning ka a paw rak le a paw hi an tonghpiak in phengphel bantuk nan theih ko la cu hi bantuk phengphel bantuk hin a paw kha a um mah te a kan khata le kan chim si ahcun lai le ahcun hnam doe kha an puh mah tikah ka nu ta si le ka nu hi an ngakchia tin a nu hi nau cung in a thimi si mah cah cun a ṭapa kha a nu tenin ai cawm le a fa taktak a chungchuak fa tluk bakin a zohmi si cute cu nau in nau cung in a rak thih caah khan a nu nau nih mah an tate cu a rak i cawm a ngakchiat te i cawmmi si mah tikah khan a lung a fak tuk i a timi cu ka fapa hi ka tale ka chim cu amin cu ka chim la lo ma na chung nih an doh ek le ma na chung nih an nam in an tuah le a thi tiah mi pakhat sin a va chim an min bak a va chim ma na chung bak hi an si ma na chung bak nih hin an doih cu cah cun apo an fahter le an thah tiah a va chim anih nih cun Pathian ei bochan ve lo tikah a thaw kha hawikom sinah ka vei chuah ti khi si. Tika a rau lo an i theih colh. Taza tiang an i cuai. Bawipa Jesuh nih a chimmi hi a hmaan tuk. A herh lomi nan chimmi bia hmang sual phawt nan si lai ti. A herh lomi pe ka pi kha va chim cu. A mit zong nih a hmuh bak lomi, a theih zong a theih setsai lomi, zakhat ah zakhat a si bak tiah a sawh khawh lomi kha pei a va chim cu. Mah ca cum pei tazacuai tiang a phak cu. Nanmah bia lilan sual phawt nan si lai timi cu a man tuk. Nanmah bia lila in luatter nan si lai. Sweden ah ka va kal le ton deuh thla ah khan jun thla kha Sweden le Norway ah kan va kal kan nupa in nu lo va ai ṭhen mi kha ka va ton hna zianan ni ṭhen zei ruang a thlen ni ṭhen ka ti hna le an i ṭhennak a ruang hi an chim le cu ruang te i cu ruang te ahcun i ṭhen ding hmanh khi an rak si lem lo la zei ruang tlah mah ruang te man in i ṭhen ko tiah ka hal hna lo aw an ti cucu zeidah a si ti si ahcun an pa kha a murkan a chawkmi bia kha a nupi ca a fak tuk a nupi kha a vua bak lo nain a murkan a vuak tuk Cucaah celh ti lo le a donghnak cu an i ṭhen ko. Cucu a vapa hmurkan a chuakmi bia ruang bakah nupi le he ṭhennak tiang a chuak cu. Kan chim hna hlah mu, bia nih hin dawtnak zong a ser, bia nih hin ṭhennak zong a chuahter. Philh hlah. Kan chimmi bia nih hin pakhat le pakhat zong a kan dawtter. Kan chimmi bia nih hin pakhat le pakhat zong ṭhennak remlonak tiang a chuahter khawh. Cucaah cun bia hi a rak ṭhawng tuk. Hriamnam bantuk si. Kan bia hi hriamnam bantuk si. Hriamnam kha hman na thiam lo cun na ca ṭih nung tuk. man na thiam tu cu na caah a ṭha tuk nain hriamnam ka man na thiam lo cu na caah ṭih a nung tuk cucaah zei bantuk bia dah kan chim ti kha aho cio kan si ah kan i ralrin a herh tuk ti kha tuzan rak rami vialte hna thazang pe kan duh hna zakfahnak tein Jeim dal thum kha ka kau ṭhan lai. Hebru Jeim salai. Jeim dal thum changhra in changhhlei nih kha ka rel lai. Jeim dal thum changhra in changhhlei nih thangṭhatnak bia le chiatserhnak bia kha kan ka pakhat chung cun an chuak ka u le ka nau hna hitihin cun a si awk a si lo cerh pakhat chungin tithlum le tikha an chuak ṭi bal lo ka u le ka nau hna theipi kung nih olif thai thei a tlai bal lo mitsu ruang nih theipi a tlai bal fawn lo ti al zong nih tithlum a chuahter kho ve lo ka nuah rih lai Jem dal thum cang hran cang le nih thangṭhatnak bia le chiatserhnak bia kha kan ka pakhat chung cun an chuak. Ka u le ka nau hna, hitihin cun a si awk a si lo. Cerh pakhat chungin tithlum le tikha an chuak ṭi bal lo. Ka u le ka nau hna, theipi kung nih oliv thei a tlai bal lo. Mitsur ruang nih theipi a tlai bal fawn lo, ti el zong nih tithlum a chuahter ve lo tiah ti cithiang kan relmi bawipa nih thluachuahnak kan pek piak ko seh cucaah aho poh kan si ah bia kan chimmi hi kan i ralrin cio a her ti kha thazaang pe kan duh hna aho cio kan si ah ka tha bal la lo na ti ahcun thil a ṭhat lo tikah khan khuaruahhar ding um la lo kha aw zei ruangah na chimmi te kha na zun te ko la kha cucaah cun ka sifak na ti lengmang cun na sifak te ko lai cucaah cun bawipa thong ka rum ten hau si laimi hi mi nih tangka a kan cawila ti mu an phan tuk hnga ka ti tangka kan ngei bak lo an ti peng a an beng a mainat lomi pi zong khi mainat ti a mainat taktak te la len cei te la an thiam komi zong khi rian a kan fiala tiam phang le kan thiam lo tian mang cu asilo asilo cucah cun ka chimmi a tling lai ti hi na zumh bak ahcun a si lomi chim kha ngol hna u sih tiah Jesuh min kan sawm hna ngol hna u sih a si bak lomi kha chim ti hna hlah u sih atu pei mu ka ruah lengmangmi cu a hlan ah ka pemh lo atu ah hin a thar in ka pemh ṭhami cu Thantlang kai cu siang ka kai le siang kan kai lio khin siang kai huam lom hian rak tam tuk ve chu o siang kan rak kai lo khin kan hawi nu pakhat hi siang kai huam bak lo le khun a lak peng le khun a hala khan a ti tom mi cu ka zo tiah ti pek a dam ko a dam ko mi kha ka zo tiah khan khun a hal chelo a dam ko mi ka zo ti khun hal lo cun khun cham pe la lo chu o mah te khan ka zo tiah ka khun a hal langmang le an hnu ah cun ti a caan a rauh rauh hnu ah cun mi tam lo baka ai chuak khan lio khan a ruah awk ka rak thei lo nain atu ah hin ka van fiam mi cu aw a rak dam ko mi kha siang kai huam lo ruangah khan khun hal du a ka zaw ka zaw ka zaw a ti lengmang le a donghnak cu mi dam lo baka ai chuah ko cucaah cun na chimmi hi bawipa nih a ngaih nan chim bantuk tein ka tuah lai ti cu cucah Israel mi hna kha bawipa nga nih an chimmi paoh a tuah dih a tuah hin bia in hal hna ning law na chim bantuk bawipa nih tlinter seh tiah in ti hna ning law a duh lomi nan tor la tu zan ah hin a duh lomi nan tampi la ka chimmi bia tling duh hlah seh nan timi a tampi la a cheu tlinter a cheu tlinter lo kha a si fawn lo cuti ka ti tikah mu ka tling cang ka ti nak si ve lo kei zong ka cawng cuahmah ka cawng cuahmah thlacamnak tlang ah khin bawipa nih a kan hruaitu ding ah a chiahmi hi pathian bia ning bak in a kan hruai le voikhat cu kan hawipa kuria pa nih khan pastor nu te nih coro ei mi si kan ni cu kan mah ting kan ni chuan kan hawipa kuria pa nih khan kan pui si kan a neih tuk tikah hin a kan cawnpiak peng anih rawl an va ei ti zongah khan a va cawnpiak rian an ṭuan chung vialte a va cawnpiak dih in khan ro ei lio tiang zong a va cawnpiak tikah khan a ngai huam ti lo le han sinah khan voi khat cu rawl a ei lo le kan sinah rak ei le pastor nu nih khan zia amin cu ka chim duh la lo kan sinah rawl na rak ei ti lo tiah a ti la timi cu a vei a dangah ka ei cang la tiah a ti na pastor nun i halmi cu kha ruat ka dangah ka ei cang la tiah na chimmi hi atu bawipa nih a ngeih hi a ti na chim bantuk ten bawipa nih a tuah la na cohlang kho la maw tiah ti ka nawipa nih cun ruah sasai lo khin ka cohlan khawh ko la ti a ṭha tuk si cun kan inn ah na rak ei ti la lo bawipa nih na chim bantuk te khan a tuah cang la ti a eiter ti lo a eiter ti lo tikah khan pa a si amah te le rawl chung kha ai chung kho ve lo tikah cun a har tuk ning hi a ral sister mei kai chim sual bak a ti kuria mi si de anni ni se lai rawl kha la hong ei kho ve lo cho cucah cun zei bia dah kan chim kan ka in zei bantuk bia dah kan chuahter Bible nih zeitinte a dermi hmanh nih pei ka der ti hna hlah seh ti cu ka ṭhawng ti hna seh ti a zawmi hmanh nih ka zaw ti hna hlah seh ka dam ti hna seh a sia fakmi hmanh nih ka si fak ti hna hlah seh Jesuh Khrih tong ka rum ti hna seh kan Pathian min thang ṭha si ko seh kha David siangpahrang pa nih zumhnak in Pathian bia a phuannak thawng in pei a ral nganpi Goliath cu a tluk ko cu amen kha nang na Goliath hi zeitlai si ve na Goliath pi hi zeitlai si ve zumnak bia na phuannak thawng in cun pei a tluk ve lai cu zumnak bia a nungmi na phuannak thawng in cun pei na ral nganpi cu tei a si ve lai cu cucaah zan ah Jesuh mi kan sawm hna thazaang zong kan pek hna a herh lomi bia cu chim ti duh hna hlah u sih Baibal nih ti mi he bia nan i ruah tik hmanh ah ti mi caisan a tlai lomi bia hmang hlah u. Mi he bia nan i ruah tik hmanh ah mi caisan a tlai lomi thluachuah a pe lo tu ding bia hmang hlah u. Mi kong nan chim ahcun an cahsan a tlaimi bia thluachuah a phurtu bia lawnglawng hmang dingah Bawipa bia nih thazang a kan pek fawn. Amen. A taktak ahcun mi pakhat khi betrol na timi vialte khi thluachuah na pek si na rak hngal lo cu. Nang nih cu a thang ka chiat na ti men lai. Annih ca le thluachuah ngan tuk a rak si. Thluachuah ngan tuk si. Cucah cung pei Davis siangpahrang pa nih ai fian tuk le si mei nih a chiatserh ah khan Bawipa nih a hei ka theih piak lai i dakaw a ṭha le in a hei ka mer piak ngai thluachuah a ka pek ko hnga cu ti kha. Cucaah Cathiang nih a kan cawnpiakmi cu a herh lomi bia chim kha i ralring hna si ti kha Cathiang nih a kan cawnpiak. Zeicaah biaceih kan si te lai caah kan i ralrin kha a herh. Cucahcun kan thinlung chungah in zeidah kan thuh? A taktak ahcun kan kai a chuakmi hi kan thinlung chung ummi bak si. Macah cun na thinlung chungah hin zeidah na thuh? Na thinlung chungah hin Pathian bia maw a um asiloah thil dang dah um? A fiangmi cu na thinlung ah hin Pathian bia um lo ahcun thil dang um ti nak si ko. Minung tampi cu kan thinlung ah Pathian bia um loin huatnak, mi rem lonak, ngaihthiam khawh lo te hna, nahchuahnak te hna pe kan thinlung khat cu zei he thlah i lo nan thei maw kan thinlung hi hnawmpung he ai lo. kan thinlung hi zei he dah ka lawhter ti si cu mu minung kan thinlung in hnawmpung bak he ei lo cu zeicah fih nungmi in a khat cu a khatmi cu kan kaan a chuak cucah cun pei thluachuah kan hmuh khawh bak lo cu biakinn kan phan peng ko zarh chiarte Khrihfabu ah kan i pechan peng ko. Zeitluk in Khrihfabu chungah nei pekchanh hmanh ah Bawipa nawl na ngaih lo ahcun na ṭhang nemam la lo. Khrihfa pa kum saupi ṭuanmi, nubu pa kum saupi ṭuanmi, mino upa kum saupi a ṭuanmi zong nawl a ngai lomi an ṭhang naisai lo. Thlarau ram kan ṭhen khawh nakhnga ding cu nawl kan ngeih a hau. Cucaah cun nihin ah hin biaṭhalo i a kan chimmi zong khi biaṭhalo i a kan timi zong khi va lehrulh an hau lo. Zei ruangah? A biapimi cu zeitindah mi nih an i ti timi khi a biapi lo ee. Zeitindah na cohlan timi a biapi deuh. Amen. Mi nih zeitindah an i ti timi khi a biapi lo. Biaṭha in maw an i ti, biaṭha lo maw an i ti timi khi a biapi lo. A biapimi cu nangmah nih zeitindah na cohlan ning a si timi khi a biapi deuh. Zei bantuk harnak dah kan ton timi a biapi lo. Kha harnak kha zeitindah kan cohlan ning a si, zeitindah kan ton ning a si timi tu kha a biapi deuhmi si kan Pathian min thangṭhat si ko seh. Cucah tuzan ah thazang kan pek hna. Vawlei kan nun chung cu harnak kan tong ko lai. Cucah cu harnak a ra ko lai. Harnak na duh lo cun vancung na kai hau. harnak ton ka duh bak lo na ti ahcun vancung na kai hau vancung tu cu harnak um ti la lo cucaah cun harnak cu a ra hrimhrim lai zeicah bawipa bia si vawlei nih harnak an pe hna la lo ti lo vawlei nih harnak an pek hna la ti bak sihmanhsehlaw ṭih hlah u cu vawlei harnak cu ka tei cang tiah a ti amen cucaah Jesuh Khrih thawng nang le kei cu teitu kan si cang cucaah harnak a rat tikah zeitindah cu harnak cu kan cohlan ning a si cu harnak cu zeitindah kan ton ning a si ti tu kha a biapi deuh ti kha thazaang pe kan duh hna i fiang hna sih tiah thazaang pe kan duhmi cu mu Nihin ah hin kan zawt hmanh ah hin aw ka zawtnak hi Bawipa sunparnak a langhtertu a si la tiah cohlang thiam i sin hau si ka zeitinti Lazaruh a zawt lio ah khan Bawipa Jesuh ka a farlin i bian ca Mary le Martha nih bian ca Bawipa an ti Lazaruh a zawn ti lo na dawtmi Lazaruh a zaw ti an ti na dawtmi na dawtmi Lazaruh a zaw na dawtmi Lazaruh a zaw rak ra ti an ti sinain Bawipa Jesuh kha a kal colh lo kharu a har tuk simi cu a zawt lio a kal lo a thih hnu tu a kal Bawipa rian ṭuan in kharu a har tak si an auh lio ah a kal lo a zawt lio a kal lo i a thi hnu tu a kal bawipa nih ai tinhmi um bawipa jesuh cu minung hruai nih a kalmi si lo thiang thlarau hruai nih a kalmi pathian si amen bawipa ca at kai ti um bal lo pathian fale hna a tlai lo a tlai rih lo tu zan i caan um rih kan thaw kan chuah chung pak paw cu ruahchannak um rih amen kan thaw kan chuah chung pak paw cu ruahchannak um rih a tlai lo An nun lio hmanh ah kal loin dawkaw a thih hnu a kal cu Jesuh cu Thiang Thlarau nih a hruai i Lazaruh an nun lio kal law a thih hnu tu a va kal cucu Bawipa tinh nih um Bawipa nih ai timmi cu Lazaruh kha a zawtnak in damternak in a thih hnu thawhter ṭhan kha a rak i timhmi si kan Pathian min thangṭhat si ko seh Bawipa thil tu ai dawh khawh ning cu a zawt lio i damternak in a thih hnu i thawhter ṭhan kha Bawipa nih a rak i timhmi si caah khan a zawt lio kal lo a thih hnu tu a rak kalnak a si a tlai lo Pathian fale hna a tlai lo na nun hi ai sersiam ṭhan kho ko nunnak thar in nei thok kho ṭhan ko amen nunnak thar nei thok kho ṭhan ko ka ka ruah har tukmi cu mu bawipa nih hin a nawl a ngaimi cu thihnak zong in a thawhter ṭhan bak ko hna zeiruahdah Lazaruh nawl a ngeih ti ka hmuh khawh Lazaruh rak chuak tuah tiah khan bawipa nih a chim Lazaruh rak chuak tuah tiah ti Lazaruh cu bawipa chimmi kha a ngai la chuak ve ko amen Emi zeikip cungah Bawipa rian ṭuan lo cu. A nawl a ngaimi cungah rian ṭuan cu Bawipa hi. Lazaru rak chuak tuah ti. Mah lawng si lo. Lazaru rak chuak tuah ti a ti hlan ah khan zeitindah a ti hna? Lungpher kha thawnu ti a ti hna. an thinlung kha bawipa nih a hneksak hmasa hna bawipa nih hin khuaruahhar thil lianngan a tuah lai ahhin kan thinlung a zoh hmasa kan thinlung a hneksak hmasa bawipa minthang ṭhat si ko seh na lungput a ṭhat lo cun bawipa nih zeitindah na cung ah rian ṭuan khawh lai bawipa sunparnak cu zeitindah a langh khawh lai Bible ca adang zong kan zoh rih hna la mu. Bawipa nih thil khuaruahhar ka tuah lai a ti poah hin kan thinlung kha a hneksak hmasa. Zei bantuk lungput dah an neih? Zei bantuk thinlung dah an kan? Ka nawl ngaih an duh taktak maw ti kha a zoh hmasa. Cucaah Lazarus rak chuak tuah tiah ti hlan ah lungphar kha thawn u tiah a ti hmasa hna. Cucaah cun na thinlung chungah na nunnak ah Bawipa sunparnak a langh khawh nak hnga dingah cun keimah tinak lungphar kan thawn a hau. Mi huatnak lungphar kan thawn a hau. Mi hna chuahnak lungphar kan thawn a hau. Cu hnu lawng lo Bawipa sunparnak a lang la. Amen. Culong si lo. Johan thawngṭha delruk kha ka van kau ta hmanh lai. Minung thong nga rawl daknak kha cang hranak kha ka rel lai mu. Johan thongṭha delruk cang hranak kha ka rel lai. Mi kha ṭhutter hna u tiah Jesuh nih cun a ti hna. Cuka hmun ah cun ramhring aa hnuai dut ko. Cucah mi vialte cu an ṭhu i thong nga tluk an si tiah a ti kha. Bawipa Jesuh nih khuaruahhar thil a tuah lai tikah khan zeidah a tuah hmasa ti cu cun nga pahnih le changreu panga a karhter hlanah khan Bawipa nih a fial hna, ṭhu u tiah a ti hna. a ṭhutter hmasa hna an thinlung kha a zoh hmasa cu ka nawl an ngai ma ngai lo ti kha daw a zoh hmasa cu cucah minung thong nga ka an ṭhu ti cu hnuah bawipa nih khan khuaruahhar thil lian kan tuah amen Lazaruh dirhmun zong ah khan si lungpher thonu tiah ti i an thawn hnuah bawipa sunparnak a lang minung thong ah rawldanghnak zongah minung thong ah ka ṭhutter dih hna u ti an ṭhut dih hnuah bawipa nih khuaruahhar thil a tuah kan thinlung hi a zoh Cucah cun na lungput a ṭhat ahcun na hmurkan a chuakmi bia zong hi Bawipa a lung tongmi si ko lai. Bia ka khatte na chimmi hmanh hi mi ca deihnak a si lai. Biahal dingmi cu bia kan chimmi nih hin mi hi fahnak maw a pek hna, daihnak dah a pek hna? zei bia dah kan chim Luka thongtha kha kan zoh ṭhan rih hna lai mu Luka the ruk cang somli le canga kha zoh ṭhan rih hna si

Luka thongtha dal ruk cang som li le canga miṭha nih a lung chung i thil ṭha aa khonmi chung khan ṭhatnak a chuahter. Miṭhalo nih a lung chung i thil ṭhalo aa khonmi chung khan chiatnak a chuahter. Zeicahtiah mi nih a kaa in a chimmi hi a lung chung i aa khatmi kha pei a si tiah a ti. Cathiang kan relmi Bawipa nih thluachuahnak kan pek piak ko seh. i cucaah cun roṭha a neimi nih cun a ka in a ṭhami kha a chuahter cucaah tuzan ah Jesuh Khrih min thazaang pek kan duh hna biaṭhalo kan rak chimmi vialte ruangah hin Bawipa sinah sual ngaihchihnak nei ko hna si tiah Jesuh Khrih min in sawm kan duh hna aho paoh kan si ah bia kan chim tikah hin kan i ralrin cu a herh taktak zei ruangah kan chimmi paoh hi a tak ah cang dih kan chimmi paoh hi a tak ah cang dih cucu pathian bia nih a chim bakmi si zei ruangah kan chimmi bia hi ṭhawnnak a rak ngei tuk kan chimmi bia hi ṭhawnnak a rak ngei tuk kan chimmi bia nih hin na duhmi vawlei zong a ser khawh na duh lomi vawlei zong a ser khawh Cucaah cun kanmah le kanmah i menh lo ngaiin zei bia dah kan chim? Zeidah menh lo ngai in na ruahmi hi si? Zeidah i menh lo ngaiin bia na chimmi hi si? Minung tampi cu menh lo ngai an rumnak kha an i phorhlaw. Kan zoh hna la mu, Luka thawngṭha ah. Luka thawngṭha dal hleihnih kha kan kau hna lai. cang hlei sarih na ka rel lai o cang hlei ruk in luka thongtha dal hlei ni cang hlei ruk in ka rel lai cun Jesuh nih hi tahchunnak bia hi a chim hna a tho i mirum pa pakhat nih hin rawl a vui ngai mi lo pakhat a ngei cu tikah a lung chung in ka rawl vialte chiahnak ding hmun ka ngeih ti tung lo zeidah ka tuah ah a ṭha hnga a hi hi ka tuah lai ka rawl ruk kha ka ṭheh hna lai i anmah nakin a ngan deuhmi kha ka sak hna lai cuka ah cun ka rawl le ka thilri dang vialte kha ka chiah hna lai cun keimah le keimah cu kaa thawh lai i a ti cun keimah le keimah cu kaa thawh lai i mi vanṭha pa kum tampi caah a za in thil ṭha vialte cu na ngeih cang cucaah nuam tein um ko cang ei law ding law i nuam ko kaa ti lai a ti kha mirum pa nih a lung chungin a ruahmi le a lung chung a chimmi bia ka ruat hmanh usih. Keimah le keimah cu a ti kaa thawh lai i mi vanṭha pa kaa ti lai. Kha. Kum tampi ca a za in thil ṭha vialte cu na ngeih cang. Cucah nuam tein um law Cucaah nuam tein um ko cang ei law ding lo i nuam ko ka ti lai ti. Sihmanhsehlaw Pathian nih thawh i mihrut pa tu zan hrimhrim ah hin na nunnak ca an in lak piak a hau lai. Cucaah nangmah ca i na khonmi thilri vialte hi aho nih dah a co kun lai tiah a ti. Cun Jesuh nih cun a biadonghnak ah hitihin pei anmah ca lawng i chawva a hong cuahmah i Pathian hmuhnak i a rum ṭung lomi an si cu tiah ti Cathiang kan relmi Bawipa nih thluachuahnak kan pekpiak seh. Kha mirum pa cu amah le mah kha melh lo ngai in khua a ruat i amah le mah kha bia ei ruah. A rumnak kong kha ai phorhlaw. Bawipa timi bia hrimhrim kha a kaan a chuahter duh lo. Bawipa thawngin ka hmuhmi si, Bawipa thawngin ka ngeihmi si timi hrimhrim kha Bawipa timi hrimhrim kha a kaan a chuahter duh lo. Keimah, keimah, keimah tinak tun a khat. Cucah Bawipa nih mihrut pa, mihrut pa, tu zan hrimhrim ah hin na nunnak cu an in lakpiak lai ti. Tuzan rami vialte hna, zeidah melh lo ngai in kan ruahmi hi si? Zeidah melh lo ngai in kan chimmi bia hi an si? Na chimmi le na ruahmi hi Bawipa nih biapiah ruat ti hi na ruat maw? khua na ruahmi le na chimmi bia hi bawipa nih biapi tuk a ruah timi hi na ruat maw kan ruah a hau kan ruahmi zong hi biapi tuk ah ruah kan chimmi bia zong hi biapi tuk ah bawipa nih ruah cucaah a ho cio poh kan si ah khua kan ruah dan bia kan chim dan cu kan i ralrin cio a herh a ho poh kan si ah khua kan ruah dan bia kan chim dan cu kan i ralrin cio a her luka thong tha hlenga kan kau rih than lai luka thongtha dal hlenga chang sri nak in ka rel lai luka thongtha dal hlenga chang hlei sri nak in adongnak ah cun a lung a hung fim i ka pa kuli vialte hmanh nih ei cawk loin ei awk an ngei kei vial hi ka hin rawlṭam in ka thi cuahmah ka tho lai i ka pa sinah ka kal lai i ka pa pathian sile na sinah ka sual cang na fa ti awk ka tlak ti lo na kuli pakhat bantukin ka chia ve ko ka ti lai a ti cathiang kan relmi bawipa nih thangthlachuah na kan pek piak rih seh Fapa tlaupa cu a lung a hung fimi a timi cu ka pa kuli vialte hmanh kha ei cawklon ei awk an ngei kei vial hi kan rawl ṭam in ka thi cuahmah te cang hlei riatnak kha ka tho lai i ka pa sinah ka kal lai i ka pa pathian sin le na sinah ka sual cang tiah ka ti lai tiah ti amen fapa tlaupa cu Manh lo ngai in khua a ruat. Amah le mah kha ai chawn. Cu a ruahmi le ai chawnhmi cu zeidah a si? Ka tho lai i ka pa sinah ka kal lai i ka pa Pathian sin le na sinah ka sual cang ka ti lai tiah a ti tiah a ti. Tuzan zongah Jesuh Khrih min sawm kan duhmi hna cu fapa tlaupa bantukin chim ve hna u sih ka tho lai i ka pa sinah ka kal lai i ka pa pathian sin le na sinah ka sual cang tiah ka ti lai ka chim lai ti cu mu cucu a lung chungin a chimmi kha si hihi tuzan zongah kan thinlung in chim ve hna u si ti kha Jesuh Khrih min kan sawm hna a kalmi cu a kir ṭhan ti amen Bible nih a kalmi cu a kir ṭhan e tiah ti cucah na kaan a chuakmi bia vialte kha na sinah an rak kir ṭhan dih te lai Minung tampi nih hin kan zum tawn lo. A kalmi a kir ṭhan tiah kan zumh lo caah bia kan chim kan i ralring bak lo. Na Baibal nih ti a kalmi cu a kir ṭhan e. A kalmi kha a ṭhat ahcun a kirmi zong a ṭha. A chuakmi kha a ṭhat lo ahcun a kir ṭhanmi zong kha a ṭha lo. Siangpahrang kan rel rih hmanh hna lai. Siangpahrang pahnihnak dal nga. avan sau pah ko nain zohṭi ko hna usih tiah Jesuh min in kan sawm hna. Siangpahrang pahnihnak dal nga cang hlei kuan ka rel lai. Siangpahrang pahnihnak dal nga cang hlei kwa in hika cu ah Gehazi le Elisha kong kha si la mu. siangpahrang pahnihnak dal nga cang hlei ko in annih nih a thawh i deihnaam va kal ko tiah a ti sihmanhsehlaw Naaman cu amah sinah khan tlawmpal a kal ah khin Pathian mi Elisha i a sinum Gehazi nih khan zohhmanh ka bawipa nih Siria mi Naaman cu a rak i phorhmi laksawng cohlang loin fawi tukin a luatter cang Gehazi kha tangka mit a rak thi ziar kha tangka duhnak thinlung kha a rak ngei cucaah timi cu Naaman nih laksawng a phurhmi kha Elisha nih profet Elisha nih a cohlan lo tikah khan Gehazi nih khan a thinlung in amah le mah kha ai chawn ai timi cu Zohhmanh, ka bawipa nih Siria mi Naaman cu a rak i phorhmi laksawng cohlang loin fawi tuk in a luatter cang. Bawipa a nun bangin a hnu in ka hei dawi lai i amah sinin zeilote tal ka va lak tuah lai tiah a ti ti kha zohhmanh u. Gehazi nih a chimmi bia hi tuak hmanh u. Cuca Gehazi nih Naaman cu a zulh. Cun Naaman nih mi zeimaw nih an ka dawi ti kha a hmuh tikah amah ton awkah cun a rangleng in a ṭum i zeizong a ṭha dih maw tiah a ti. Cun anih nih a ṭha dih. Ka bawipa nih keimah cu Efraim tlangram in ka sinah profet fapa hna chung khan tlangval pahnih tu naite ah khan an ra. annih cu nguntelen pakhat le puaipuan zun hnih rak pe hna tiah kan nawl tin chim awkah a ka thla tiah ti a lih bak a chim cu mu elisha nih a fial lo bak mi kha a chim bak lo mi kha lih a chim cang lih chim ṭi a nun ning hi ka van rel thluahmah lai cun Naman nih talen pahnih hi cohlang tuah hna tiah a ti cun hramhram in a lem i ngun talen pahnih cu puaipuan pahnih he songkhoi pahnih in a rawn hna i a sal pahnih hna kha a phorhter hna cun annih nih ke hazi hmaiah khan an phorh hna cun tlang kha a phak tikah an kut chung khan a lak hna i inn chungah a chiah hna cu mi kha a kalter hna i annih cu an kal amah cu a vung lut i a bawipa hmaiah khan a dir i Elisha nih amah cu khuazei ah dah na si Gehazi tiah a ti Elisa nih khuazei ah dah na si ke hazi tiah ti anih nih na salpa cu khuazei hmanh ah ka kal lo tiah a hlen ṭhan lih a chim ṭhan na salpa cu khuazei hmanh ah ka kal lo tiah Elisa cu a hlen ṭhan lih a chim ṭhan sihmanhsehlaw amah cu a thawh i nangmah ton awkah mipa nih a rang lengin a ṭum ah khan nangmah sinah ka thlarau in ka kal lo mei? Gehazi, nangmah sinah hin ka thlarau in pei ka kal cu. Nangmah ton awkah mipa nih a rangleng in a ṭum ah khan nangmah sinah khan thlarau in ka kal lo mei tangka le puan hna le oliv dum hna le misur dum hna le tu hna le cawtum hna le salpa hna salnu hna i lak caan a si maw cucaah naman thingmui zawtnak nih khan nangmah le na tefa hna cu zungzal in in keih hna seh tiah ti cucaah sin cun amah cu mithingmui na chuak i hor ha bantuan a ra zeitluk na kan chimmi bia ṭih a nan kanmah lila cungah tlung ko cite ke hazi cu a donghnak ahcun thingpui in a khat i a pum vialte a rang dih ti cucah cun lih chimte hna hi zeitluk in dah bawipa nih a duh lo Kannih cu lihchim hi ṭhawn tuk ah kan ruah. Lihchim khawh paoh, biachim khawh paoh hi ṭhawn ah kan ruah. A taktak cun bia chim kho tukmi, a der tukmi kan si. Biachim khawh tuk te hna hi derthawm pakhat si philh hlah u. Cucaah cun thlacam raw kan ul ahhin zeidang zeidang te rih hlah neter thawmnak teinak ding ca tu thlacam hna si amen biachim holh rel lo in na um khawh lo bia a chim tukmi a holh tukmi na si ahcun khakha na der thawmnak pakhat a si kha na der thawmnak tei khawhnak ding tu ah khan thla na cam ding si kha kan derthawmnak kan tei khawhnak ding cu khan rawl kan ul a hau thlacamnak tlang ah khin minung cu tampi an ra thlacam an cah cu cu ka fa kha ka fa an ti peng cu mu voikhat cu Pastor nu nih khan Pathian bia rel dingmi kha a pek hna le nazi paruk chung dan ril la tiah a ti hna. Ni a kan hal rua la lo tiah an va ruah ta kan ṭha te man va rel lo ka thei lo. Zan lei pumh lai bak ah khan zei thlatthla chuah nan co cio ti cu cu 2018 ah rak si mu. 2018 lio rak si. A van dir ter hna le chimu thlatsuah nan co mu tiah ti hna. kan cohlo an ti nazi puruk chung an nungmi pathian bian nan phuami mo thluachuah nan i copi lo tiah ati hna thaizing cu paruk bak nan rel rih la tiah ati hna thaizing kha nazi paruk bak an rel ṭhan le an ṭih tuk cang rel ṭhan kha Rol pa in nikhat anazi paruk pathian bia ril cu a har pa cu nihin cu man kan nan cel do deng ko. Maka nazi puruk cu a van ril ter hna te ah khan an timi cu a ani tin ha cu pastor nun nih hin thazang na ngah maw a kan te cun kan ngah tiah kan ti dih lan ti a ron cu a kan ril ter than so lan ti kan ngah lo kan ti ahcun ee nan ngah rih lo nan ngah tiang nan rel hau a kan ti lai cah hin aho cio poh kan si ah kan rel la kan relmi kha thluachuah kan co tuk tiah tette kan khan cio la an ti a thaizing cu kampi ni khan van hal ṭhan hna pastor nu nih kha nang dir zeitlai thluachuah na co a ti a van dir ah pastor mah bible nazi paruk cu na ka pekmi bia ka phuannak thawngin cu bantuk ka co cu bantuk ti ka an van chim cio le a kan ngol tel la ti an ruah so pastor nu nih a ṭha tuk thluachuah nan co le thaizing nan thluachuah co rih u hi tluk thlet cu nan co mi maw nan ngol la ti bak sa ko cang hi tluk thlet cu nan co mi maw nan ngol la thaizing hrim hrim ah nazi prup nan rel ṭhan la tiah ti hna cucaah cu bantuk in nen bantuk in thaizing zong kha a nungmi pathian bia phuannak caan kan hmang rih hna lai cucaah tuzan rami hna pakhat le pakhat i hlat hna si miṭha ma kan si miṭhalo dah kan si kan kan zei bia dah a chuah zei bantuk bia hi dah tam deuh a chuak pathian bia maw tam deuh a chuak vawlei bia dah tam deuh a chuak a taktak cun pathian fale hna vawlei hi kan khual tlawnnak te si zei he tla ei lo ka tia cu mu lam kan van phiatmi te khi highway lam asi i hika kan dir i hika bantuk i kal kan duh i mu lam kan phialmi bantuk he khin ai lo ko cikhat te ca lawng si vawlei cu cucaah cun bia kan chim tik hmanh ah vawlei mi bantuk bia kan chim ding si lo van siangpahrang fa bantuk bia chim dingmi kan si amen van siangpahrang fa bantuk bia chim dingmi kan si kan pathian min thangṭhat si ko seh cucaah Pathian bia chim hna usih. A herh lomi bia chim hi ngol cang hna usih. San a tlai lomi bia, thluachuah a phur lomi bia hrimhrim tu zan thok in chim ti hna hlah usih. Mi kong na ceihmi hi a campam tuk. Mi kong na ceihmi nak cha in cun Bible cang khat te hman ril le thluachuah um deuh. Amen. Cucaah cun kan dihlak ten kan dil lai. Thlacamnak cu khat te kan ngei ta hna la Jesuh min dir hna usih. Uh, worship ka zangfahnak ten bang ka bom ta ulo. La hi hla kan sak di inti kan di rak hallelujah voi thum boi pa sumpar na kan pe lai i kan chim sual mi bia vialte ruangah sual ngeih chi nak in boipa sin thla kan cam hna la amen. Zathum le pasarih kha kan sa